Yes adɔfoɔ ma mo nyinaa kɔ aba ɛde wo ba platform yi ɛso host Nana Adjei ɛna wo ne me adi ahyiamu no adɔfoɔ ɛdeɛ na asi sesia mene mo kase an Kwao Kese Ghana ni musician ɛfɛn sɛ Kwao Kese se menim sɛ ebia wɔn sɛ yɛ yɛ yɛ de, mass demolition ɛwɔ Ghana na adɔfoɔ ɔno nso menim sɛ ewia yɛ dwini dɛ nyɛ to agu deɛ no waba abɛkasa deɛ afɛ adadwidwi na yɛ dwo to agu no na yɛ ni ka nti nsɛm bi wɔ de sanse no ɛmfa ma mo yi.
Enti nsɛm no baeɛ a nkurɔfoɔ ka ne sɛ no, na wɔsɛ sɛ tu anum to ma Ghanafoɔ hu nokorɛ a ɛwɔ mu. Na yɛse sɛbio asɛm a ɛnyɛ nokorɛ, asɛm a ɛyɛ nokorɛ no, ɛɛ asɛm a yɛnni adanse no, twa bi de yɛ adanse, ɔtomfoɔ na ɔte ne danse mu wɔ aburokyire. Obi, last year Ɛberɛ a ɛhuu sɛ akuafoɔ no ba yɛ nnuane regu so aburo gu soɔ no, Minister for Food and Agriculture animuonyamfoɔ Eric Opoku apply to the ministry sɛ ɛyɛ ne budget allocation no yɛmma no mu hundred million na ɔmfa ntɔ nnuane no a agu so no sɛdeɛ ɛbɛyɛ akuafoɔ a wɔabrɛ no wɔn berɛ nyɛ kwa. Saa hundred million no baeɛ. Yɛde maa National Football Pastor Company, wɔn hyɛɛ aseɛ sɛ wɔn tɔn nnuane. Wɔn hyɛɛ aseɛ na wɔn kɔɔ market no na wɔn hu sɛ no, nnuane no ɛgu hɔ no, hundred million no koraa deɛ ɛnso baabiara. Nti Minister for Food and Agriculture san kɔ srɛɛ Cabinet no mpaninfoɔ sɛ nka at least nka ɛma bɛyɛ five hundred million mpo because estimation a wɔde baeɛ no sɛ Ghana ɛbɛhia no less than five hundred million a ɛbɛtumi atɔ saa nnuane, aburo ne ɛmu agu so no nyinaa afiri market. Ɛkɔeɛ no, cabinet approvee two hundred million and it was published twenty twenty five, ɛyɛ November ɛna ɛpublisheɛ graphic online published because cabinet approved sɛ yɛmfa two hundred million ɛmfa mma ɛyɛ National Food Factor Company na wɔmfa ntɔ nnuane no a yɛrehwɛ no mu. Mene wo ka sɛi, saa sika no nkɔ nkɔtɔɔ Ministry of Food and Agriculture afutuo no, saa sika no nkɔ nkɔtɔɔ National Food Buffer Stock Company ɛyɛ afutuo no. Enti sɛ Minister bɛka sɛ wa approve saa sika no anaasɛ wa release saa sika no a, yɛbɛbisa sɛ na sika no ɛwɔ henfa? Mene wo ka sɛi, National Food Buffer Stock Company, sika a yɛde ma wɔn hundred million, wɔn de atɔ nnuane no, Yɛn nyinaa bɛdi adanseɛ sɛ akuafoɔ da so su because anuanom bebree wɔ hɔ nom. Yɛn nsɛnkyerɛwfoɔ ne Ghanafoɔ National Football Pastor Company wɔn headquarters wɔ Cantonment ha yɛn. Yɛbɛtumi akɔ hɔ yɛnkɔbisa yɛn wura George Abradu ne National Football Pastor Company sɛ saa two hundred million no a Finance Ministry se yɛde ama mo no sika no mo nsa kaa no dabɛn? Na sika no mode ayɛ dɛn? Saa sika no nkorɔeɛ, wode ɛno to nkyɛn a, ɛyɛ minister ɛsan kyerɛ mu sɛ wofa ɛbi te sɛ irrigation. Afei w'arelease sika a ɛsom one hundred and ten million Ghana cedis ɛna ɔde ama irrigation sɛ yɛmfa ɛnyɛ irrigation infrastructure. But wo kɔ kɔ hwɛ ɔno ankasa no ɛyɛ letter of authorization ɔde maa ministry of agric sɛ obetumi a spend ɛyɛ on ɛyɛ irrigation infrastructure between January and June twenty twenty six no a sika a ɔde maa no ɛyɛ twenty six point two million Ghana cedis nti sɛ wo nso wa release ɛyɛ hundred and ten million no bɛbu saa sɛ, Yɛ aboro so bebrebe no, ɛwɔ henfa? Afotuo bɛn mu na yɛde kɔtoeɛ? Because ɛnkyɛɛ koraa, afe mu ara, bɛyɛ bosome mmienu mmiɛnsa ntam ni, ɛna Agric Minister bɔɔ anan kɔɔ Kpong Irrigation Scheme a ɛwɔ hɔnom, the biggest irrigation scheme in Ghana a ɛ cover over four thousand hectares of land, ɛkɔ kɔhwɛɛ ɛyɛ. expansion project a project project a wɔyɛ wɔ hɔnom. Ɔkɔɛ no contractor no ayɛ adwuma no about seventy five percent a ɔhwɛ anim sɛ ebetua ne ka. Sika ɛmma nti wɔgyae adwuma no. Minister ne nsɛnkyerɛwfoɔ kɔɔ hɔ ɛkɔ kɔ hwɛɛyɛ ɛna wɔn make recommendation to the finance ministry sɛ yɛntua wɔn sika no ma wɔn sɛ wɔbɛtumi ato adwuma no so. Ewiee no finance minister nso so kaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔno ankasa de ne kurokyɛ retua ne hwene kyɛ asan ntɛm o, kɔ na ɔkɔkɔyɛ saa adwuma no ansa ɔbɛtua ansa na watua, a ɔno ankasa tuu kaa kɔɔ hɔ nom. Enti sɛ wo nso woarelease hundred and ten million a, Obi, wokɔfa twenty twenty six budget no a, budget a ɛyɛ Finance Minister approveeɛ sɛ yɛmfa nyɛ irrigation infrastructure yɛ hundred and five million Ghana cedis. For the deputy minister sɛ between June and between January and June wa release anaasɛ wɔn a release hundred and ten million Ghana which is far higher than the approved budget no a sɛbi yɛde sisi ani a ɛmfaaso mu ɛwɔ sɛ ɛma Ghanafoɔ nyinaa hu nokorɛ a ɛwɔ mu o. Wokɔfa nkokwa nketenkete ɛyɛ nokorɛ sika a yɛ approve sɛ yɛde yɛ nkokɔ nketenkete no is about two hundred and forty four million sɛ ɔkaeɛ no but krataa a ɔde maa agric minister ɛwɔ February ne sɛ between January and June wobɛtumi a spɛnde only thirty six million for nkokɔ nketenkete nti sɛ wosi wa release two hundred and forty four million no a difference no yɛbɛbisa sɛ na saa sika no ɛwɔ hefa a ɛwɔ sɛ ɛgu Obi, Wokɔfa twenty twenty five na ɛwɔ sɛ nka Farmers Service Centres no pɛ aban nhyehyɛ mu na ɛwɔ sɛ nka ɛtumi si maako maako fifty but ɛntumi ansi baako koraa because na sika ni hɔ. Midi Self Agric wankɔgyina baabi ankɔmpleni da. Afe yi ɛsii muɔ no ɛna aban se wɔaprove sika de ama no. Sika a wɔaprove no nso wɔatwerɛ wɔ ha a wɔkyerɛ sɛ Farmers Service Centre sika a wɔde ma no yɛ one hundred and seventy two million Ghana cedis. Ɛno na ministry no bɛtumi de ayɛ adwuma. Ɛnti sɛ saa sika wei da hɔ na sɛ wobɛka sɛ woama sika a ɛsom one point six million a, sɛbi suppliers and contractors a Ministry of Finance, Ministry of Agric ɛne wɔn yɛ adwuma no, wɔn ba bɛda aka, wɔn abisa sɛ na sika no wɔ henfa? Sesia sɛ akuafoɔ ɛresu sɛ wɔn nnuane, ɛmo, aburo, ɛbuo a yɛntɔeɛ, A sɛ deɛ ebinom koraa tumi kɔ radio so tumi di agric minister atɛm I think sɛ yɛde sika nam agric minister ɛna ɔ release yɛ but the reality ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ sika no nya ama mɛduu yɛ me ne wo kasa yi afei na controller department akyerɛ mu sɛ hwee baby a nyame yɛ adom a next week ɛna saa two hundred million Ghana cedis no a

Wakɔ radio so bebree. N'ano kora na ɔwɔ Asempa FM. Wakɔ TV so, wayɛ press conference ahodoɔ bebree. Wɔnyinaa baabi a nkaa da sɛ finance minister mudi, ministry mudi m'ani because me budget momfa sika ma me. Ɔnkaa ne baabiara da. Na mmom sɛ kɔba sɛ finance ministry no tumi bɛka gu mframa mu sɛ mede sika so one point six billion de ama wo within six months a, me nua ɛwɔ sɛ yɛbɛtu no, yɛbɛtu nnuane akyire fie. Ɛkɛbɛyɛ unprecedented sɛ aban bi bɛba na ne budget allocation for the whole year within six months, first six months, watumi a release eighty five percent of the budget allocation no. Ɛkɛbɛyɛ unprecedented, ɛkɛbɛyɛ credit to this government and I know very much sɛ twenty twenty six budget allocation sɛ yɛampa sɛ finance ministry a release ɛyɛ one point six billion a ɛrepresent eighty eighty five percent a, nka nneɛma ahodoɔ bebree wɔ hɔ nom a nka ministry bɛtumi ayɛ. Ɛsiane sɛ me ne wo kasa yi, wokɔ bɛkyɛm aban last year ɛna ɔmampanin Mahama de sɔsɔ kɔbɔɔ fam wɔ bɛkyɛm a yɛresi chicken and meat processing factory a ɛsi hɔ kɛseɛ paa Mma deɛ ne yɛ wan yɛ nti amoampanin hwɛ anim sɛ Nyame yɛ adom a bosome du baako wɔ afee mu November ɔkɔ akɔmehyen na na ɔmampanin kɔ kɔbɛyɛ parliament state of the nation address ɔbɔ so wofa the contract ɛyɛ arrangement no a payment arrangement no a ɔmo sɛ dwumadie no ase around October twenty twenty five by December na ɔsɛ nka ministry of finance ɛrelease sika no mu twenty percent ɛde ma contractor no na ɛyɛ June a yɛwɔ mu yi, wɔtaa release seventy per cent de ma contractor no, na the remaining ten per cent no, between July and August, wɔ release saa sika no de ma saa contractor no na watumi wie adwuma no. Nanso, sɛ naano, sɛ mo a modi social media, yɛnyae Ghanafoɔ bi, wɔkɔɔ site hɔ kɔhuu sɛ adwuma no has come to a standstill, ɛnkɔ bio. na wɔn asase atutu gu mu. Me ne wo ka sɛ first twenty percent of the payment no a na ɛwɔ sɛ nka etua ma contractor no in December twenty twenty five no June yi mu na Finance Ministry a release sika no. Enti sɛ nnɛ ɛkɔba sɛ contractor no kɔsesa Finance Ministry sɛ oh ma release wo sika no mu kura eighty five percent de ama wo a onim sɛ ɛyɛ twenty percent a, Ɛho hia sɛ ɔbaa bɛtu n'anom tu aka nokorɛ sɛ, Oo Abu oo, sika a ɛde ama me yɛ twenty percent na mmom nyɛ eighty five percent. Ɛnte sɛ benya sɛ obi ani na ɛsa obi, na mmom yɛpɛ sɛ yɛma Ghanafoɔ hu nokorɛ a ɛwɔ muo. Sɛ Finance Ministry no sɛ wa release saa sika no a, ɔpɔn ɔno ankasa ne letter of authorization a ɔde maa Ministry no in February atie ne a ɔnkyerɛ account ko a saa sika no kɔkɔtoo muo. Ɛbrɛ ko a ɔmo meki saa payment no. So ɔse watua two hundred million de ama National Food Manufacture Company a, da bɛn na sika no etua a yɛde tua to hɔn account mu, Food, na Ministry of Food and Agriculture account mu anaa sɛ yɛde kɔto National Food Manufacture Company account mu, sika no yɛde kɔto mu da bɛn? We need to know. Enti yɛ deɛ record no na yɛ setting straight based on the ɛyɛ correspondence ɛfiri ministry of ɛyɛ finance no ankasa de aba a authorise a ɔ direct the ministry of food and agriculture sɛ you cannot spend more than ɛyɛ this amount within this period of time na sɛ woama no kwan sɛ between June and July ɛɛ between January and June ɔ ɔnsɛ sɛ ɔ spend more than nine hundred million. Na later wasan aba, wo baeɛ koraa no letter a ɔde baeɛ ne w'ankasa ɛyɛ budget allotment no a ɔde baeɛ no kyerɛ sɛ na ɔnspɛnde more than four hundred and thirty two million enti sɛ wɔ release one point six billion a sika no ɛgu ɛhefa? That is the question we want to yɛ yɛpɛ sɛ yɛbisa ne nkɔnkɔeɛ sɛ sɛ bio yɛde sika aba abɛto agric ministry fotuo mu ɛna minister no atena soɔ Anaase yɛde sika akɔ so national food buffer stock foɔ account mu sɛ momfa ntɔ anuane ma akuafoɔ ho hia wɔn ɛna sɛ bi wɔn atena soɔ na akuafoɔ ɛsu wɔn moo aka dɛn wɔn aburo aka dɛn no nɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnko de sɛ ɛma Ghanafoɔ nyina ho sɛ deɛ ɛtua mu nea ɛsɛ w'ani si mu a sɛ w'ani sa mu a yɛni nda hɔ ɛnti nyɛ ne bɔne soa sɛ yɛbɛtumi ama no sɛ na mmom bɛbɛ na aduru no na ɛho bɛhia sɛ some of us a yɛn nso yɛbɛn minister, yɛn nso yɛnim deɛ ɛkɔ soɔ no, yɛn nso yɛbɛtu yɛn anim kyɛ ma Ghanafoɔ ahu deɛ ɛtua mu o, because Deputy Minister no kɔkaa saa asɛm no, Minister wɔ hɔ, wanka hwee. Ɛberɛ a wɔhyɛɛ aseɛ de maa social media ɛrepushi agenda, oh, eh, Agric Ministry cut us more of one, yɛanka hwee. Afei deɛ wohu sɛ yɛ release another document a yɛde ma Mediafo a wɔyɛ publication, sɛ kɔba ne saa ne bi saa mpɛnpɛnsoɔ no a, yɛse sɛ deɛ nsuo taa pɔntɛne a wɔden wɔ hɔ. Ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛbɛtu mmirika asiesie mu. Na nkratae a me nua mede agu abɔnten yi, Finance Ministry bɛtumi aba abɔnten abɛka sɛ saa nkratae wei nyɛ ya. Ɛnyɛ Minister na ɛsaeɛ.

Ɔkyerɛ mu a, Breaking News, Kwaw kɛse sɛ demolition of buildings will not stop flooding in Accra, ne nsɛm a ɔno nso aba ɛde aba abɔn. Ɔkyerɛ mu a, Ɛdan a yɛredwidwi atu agu no a menim saa afɛtere deɛ a, ɔkyerɛ mu a, saa adeɛ no a moyɛ no ntumi nstɔpe kyɛ sɛ flooding. Ɛha na yɛde dwumadie no bɛsim deɛ obiara sɛ yɛbɛhyia bio ma Accra ho bye bye.